Ddarllenais ti lyfr ddo? Da iawn. Ddarllenais ti lyfr ddo? Da iawn. Felly, o, llawer o dreiglad, lots of mutations iawn. Felly, mae treiglad meddal fan hyn. There's a soft mutation here at the beginning. It shows that it's a question.

Ond peidiwch o becso, peidiwch o becso, don't worry, just gwrandewch ac ailadroddwch, os gwylwch hwnna, gwrandewch, listen ac ailadroddwch, listen and repeat, iawn? Yeah? So this is going to be the same thing throughout the patterns that we're doing today. Yeah. Felly, beth yw to buy? Prynu.

Brynais ti lyfr ddo? Did you buy a book yesterday? Brynais ti lyfr ddo? Da iawn. Brynais ti lyfr ddo? Da iawn. Ddo ddoi, potato, potato. Brynais ti lyfr ddo? Da iawn. Beth yw to buy eto? Prynu.

Did you buy bread yesterday? Brynais ti fara ddo? Diane. Brynais ti fara ddo? Diane. Beth yw to eat? Bwyta.

So yes yw do. Do, iawn? Do. Think of a bird that's in the past. Do, do, iawn? Do, do. So, uh, fwytas, fwytais ti fara ddo. Did you eat bread yesterday? Do, do. Do. So the opposite of do yw naddo, naddo, naddo, naddo. No, I didn't. Naddo, naddo. Gwych, da iawn.

Iawn? And then we put our ending on. Iawn? Uh, easy way to think of it is edge roll. Iawn? So, yfed, yf. Iawn? Yfodd Sam goffi yn y caffi. Yfodd Sam goffi yn y caffi. Sam drank coffee in the caffi. Yfodd Sam goffi yn y caffi.

The Cafe. Yfodd Sam goffi yn y caffi. Da iawn. Yfodd Sam goffi yn y caffi. So again, yf of goes with he, she or it or a name here, iawn. A wedyn, goffi has soft, mutated softly, iawn. So it's after this, the past tense, the short form verb. Okay? So, peidiwch o becso, gwrandewch ar y droddwch. Iawn?

O, nawr te, mae hwn yn beryglus, this is dangerous. Yfodd y plant goffi yn y caffi. Yfodd y plant goffi yn y caffi. The children drank coffee in the caffi. Yfodd y plant goffi yn y caffi. Yfodd y plant goffi yn y caffi.

Gyrrodd hi, iawn? Felly, beth yw to drive? Gyrru, gyrru, da iawn, gyrru. Gyrrodd hi i'r garej. Gyrrodd hi i'r garej. She drove to the garage. Gyrrodd hi i'r garej. Gyrrodd hi i'r garej. Gyrrodd hi i'r garej. She drove to the garage. Gyrrodd hi i'r garej. Da iawn. Gyrrodd hi i'r garej. Da iawn. Beth yw to fill? Not fill a block, but to fill something. Iawn? Llenwi. Llenwi. Llenwi. Llenwi. So the vowel there, we knock that off and add our ending. Iawn? Llenwi. Llenwodd hi danc petrol. Llenwodd hi'r danc... Sorry, llenwodd hi'r tanc petrol. She filled the petrol tank. Oh, tongue twisters. Llenwodd hi'r tanc petrol. Llenwodd hi'r tanc petrol. Llenwodd hi'r tanc petrol. She filled the petrol tank. Llenwodd hi'r tanc petrol. Da iawn. Llenwodd hi'r tanc petrol. Da iawn. Beth yw to pay? Talu. Talu. Talu. Iawn, so again, knock off the you, odd the of. Talodd hi'r bil. Talodd hi'r bil. She paid the bill. Talodd hi'r bil. Talodd hi'r bil. Talodd hi'r bil. She paid the bill. Talodd hi'r bil. Da iawn. Talodd hi'r bil. Gwych. A beth yw to drive eto? Dych chi'n cofio to drive? Gyrru. Gyrru. Gan off of the you, addiodd, gyrrodd. Gyrrodd hi adre. Gyrrodd hi adre. She drove home. Gyrrodd hi adre. Gyrrodd hi adre. Gyrrodd hi adre. She drove home. Gyrrodd hi adre. Da iawn. Gyrrodd hi adre. Gyrrodd hi adre. Gwych. Da iawn chi, da iawn. Dyna ddiwedd drill 3, that's the end of drill 3. Iawn. So dyn ni wedi edrych tipyn, we've looked a little bit at the third person singular, so that's he, she or it. And the ending there was of. Iawn. Nawr, dyn ni'n symud ymlaen, we're moving on. Drill 4 nawr.

So beth yw to look at? Edrych ar, edrych ar, iawn. So edrychon ni ar y teledu neithiwr. Edrychon ni ar y teledu neithiwr. We looked at or we watched the television last night. Edrychon ni ar y teledu neithiwr. Edrychon ni ar y teledu neithiwr. Edrychon ni ar y teledu neithiwr. We watched television last night. Edrychon ni ar y teledu neithiwr. Da iawn. Edrychon ni ar y teledu neithiwr. Da iawn. So can you see the on ni ending there? So iawn ddos the ni ending that we did something in the past. On ni. Iawn? Felly, beth yw to listen to? Gwrando ar, gwrando ar, gwrando ar, iawn? Gwrandawon ni, mae'n yn nod nawr iawn, this is a difficult one. Gwrandawon ni ar y radio neithiwr. Gwrandawon ni ar y radio neithiwr. We listened to the radio last night. Gwrandawon ni ar y radio neithiwr.

Gwrandawon ni ar y radio neithiwr. Da iawn. Gwrandawon ni ar y radio neithiwr. Da iawn. Beth yw to stay? Wait. Aros, aros, aros. Arhoson ni yn y tŷ neithiwr. Arhoson ni yn y tŷ neithiwr. We stayed in the house last night. Arhoson ni yn y tŷ neithiwr. Arhoson ni yn y tŷ neithiwr. Arhoson ni yn y tŷ neithiwr. We stayed in the house last night. Arhoson ni yn y tŷ neithiwr. Da iawn. Arhoson ni yn y tŷ neithiwr. Yn y ddrodwm fy Added ha, mae yna ddiaras iawn ar hoson ni yn y tîm neithiwr. Beth yw to read yn Gymraeg? Darllen, darllen, darllen. Darllenon ni lyfr neithiwr, darllenon ni lyfr neithiwr, we read a book last night. Darllenon ni lyfr neithiwr. Darllenon ni lyfr neithiwr. Darllenon ni lyfr neithiwr. We read a book last night. Darllenon ni lyfr neithiwr. Da iawn. Darllenon ni lyfr neithiwr. Again, mae hwn

We say yn on nhw. Iawn? So edrychon nhw, they watched. We're using the same type of verbs, iawn? So gobeithio eich bod chi'n cofio, hopefully remember the types of verbs we used. Iawn? So, edrychon nhw ar y teledu neithiwr. Edrychon nhw ar y teledu neithiwr. They watched the television last night. Edrychon nhw ar y teledu neithiwr.

Edrychon nhw ar y teledu neithiwr. Da iawn. Edrychon nhw ar y teledu neithiwr. So see, that's all we've changed, is changed the ni to a nhw, and it changes the meaning, iawn? So edrychon nhw ar y teledu. They watched the television, iawn? So yr un peth eto, same thing again. Gwrandawon nhw ar y radio neithiwr. Gwrandawon nhw ar y radio neithiwr. They listened to the radio last night.

Gwrandawon nhw ar y radio neithiwr. Da iawn. Gwrandawon nhw ar y radio neithiwr. Da iawn. Arhoson nhw yn y tŷ neithiwr. Arhoson nhw yn y tŷ neithiwr. They stayed in the house last night. Arhoson nhw yn y tŷ neithiwr. Arhoson nhw yn y tŷ neithiwr. Arhoson nhw yn y tŷ neithiwr. They stayed in the house last night. Arhoson nhw yn y tŷ neithiwr. Da iawn. Arhoson nhw yn y tŷ neithiwr. Da iawn. Darllenon nhw lyfr neithiwr, darllenon nhw lyfr neithiwr, they read a book last night. Darllenon nhw lyfr neithiwr. Darllenon nhw lyfr neithiwr. Darllenon nhw lyfr neithiwr. They read a book last night. Darllenon nhw lyfr neithiwr. Da iawn. Darllenon nhw lyfr neithiwr. Da iawn. Da iawn chi. Iawn to, so dych chi wedi wneud, you've done, saying that we've done something, um, darllenon ni,

Edrychoch chi ar y teledu neithiwr? Da iawn. Edrychoch chi ar y teledu neithiwr? So, exact same place again, we've taken away the oni or the onu, and we've put on, och, chi, in place of it, iawn? You don't have to say the och, chi, as two separate things. Dych chi'n gallu dweud, edrychoch chi. Iawn? It's like you're saying the one ch, edrychoch chi, edrychoch chi. Iawn? Felly, nesaf. Cwestiwn yw hwn, cofiwch, cwestiwn sy'n soft mutation o dechrau, iawn? Wrandawoch chi ar y radio neithiwr? Wrandawoch chi ar y radio neithiwr? Did you listen to the radio last night? Wrandawoch chi ar y radio neithiwr? Wrandawoch chi ar y radio neithiwr?

Da iawn. Wrandawch chi ar y radio neithiwr? Da iawn. So eto, tryd ar meddal because it's a question. Iawn? Arhosoch chi yn y tŷ neithiwr? Arhosoch chi yn y tŷ neithiwr? Did you stay in the house last night? Arhosoch chi yn y tŷ neithiwr?

Arhosoch chi yn y tŷ neithiwr, da iawn. Ddarllenoch chi lyfr neithiwr? Ddarllenoch chi lyfr neithiwr? Did you read a book last night? Ddarllenoch chi lyfr neithiwr? Ddarllenoch chi lyfr neithiwr? Ddarllenoch chi lyfr neithiwr? Did you read a book last night? Ddarllenoch chi lyfr neithiwr? Da iawn. Ddarllenoch chi lyfr neithiwr? Da iawn. Ac wrth gwrs, of course, the correct forms of yes is a nose for the past tense a, dych chi'n cofio? What's the extinct bird? Do, do. Iawn? Felly, ddarllenoch chi lyfr neithiwr? Do. Do. Do. Do. Da iawn. Do. Ddarllenoch chi lyfr neithiwr? Naddo. Naddo. Naddo. Naddo. Naddo. No, I didn't. Gwych. Da iawn. Dych chi'n gwybod nawr should i ofyn y cwestiynau, you know to ask the questions in the past tense, for chi. Iawn? Un ar ôl, nawr un drill ar ôl. Drill chwech, iawn. A dyn ni wedi edrych ar statements, dyn ni wedi edrych, we've looked at um, cwestiynau, we've looked at questions. Un peth, one thing we haven't edrych ar, yw negyddol, so negatives, uh, saying that you didn't do something. So go and say, I, I didn't, yeah? For example, edrychais i ddim. So the negative comes after, yeah? Felly, edrychais i ddim ar y teledu neithiwr. Edrychais i ddim ar y teledu neithiwr. I didn't watch television last night. Edrychais i ddim ar y teledu neithiwr.

Edrychais i ddim ar y teledu neithiwr. Da iawn. Edrychais i ddim ar y teledu neithiwr. Da iawn. Nawr, wrandawais i ddim ar y radio neithiwr. Wrandawais i ddim ar y radio neithiwr. I didn't listen to the radio last night. Wrandawais i ddim ar y radio neithiwr.

Wrandawais i ddim ar y radio neithiwr, da iawn. Wrandawais i ddim ar y radio neithiwr. Felly, mae treiglad meddal fyna. There's a soft mutation fyna, because it's a negative. So questions and negatives, we use a soft mutation sometimes. Iawn, at the beginning of the sentence. Ond peidiwch o becso, just gwrandewch, ail adroddwch. Listen and repeat, iawn? Arhosais i ddim yn y tŷ neithiwr. Arhosais i ddim yn y tŷ neithiwr. I didn't stay in the house last night. Arhosais i ddim yn y tŷ neithiwr. Arhosais i ddim yn y tŷ neithiwr. Arhosais i ddim yn y tŷ neithiwr. I didn't stay in the house last night. Arhosais i ddim yn y tŷ neithiwr. Da iawn. Arhosais i ddim yn y tŷ neithiwr. Da iawn. Yr un olaf, iawn. Ddarllenais i ddim lyfr neithiwr. Ddarllenais i ddim lyfr neithiwr. I didn't read a book last night. Ddarllenais i, sorry, ddarllenais i ddim llyfr neithiwr.

I didn't read a book last night. Ddarllennais i ddim llyfr neithiwr, da iawn. Ddarllennais i ddim llyfr neithiwr, da iawn. We have been mutating llyfr to lyfr, haven't we? Because it's becoming, it's become directly after the short form verb. Ond nawr, Ddim is in between it, iawn? So does dim treiglad, there's no mutation. The ddim takes the treiglad instead. Iawn? Hapus? Gobeithio'ch bod chi'n hapus. Da iawn chi, da iawn. Wff, mae drill naw, mae uned naw yn un hir. Unit 9 is a long unit, felly da iawn chi wir. Well done for completing rhan 2, part 2 of unit 9.